आइ जे हम अहाँके सेक्शन लऽ कऽ आयल छी ने ओ छै लहंगाके सेक्शन लहंगाके सेक्शन मात्र छओ सए अस्सी रुपैआसँ लऽ कऽ एहिमे चालीस हजार तकके अहाँके लहंगा भेट जायत जेनाकि साइडर ब्राइडल सभ लहंगा अहाँके सिल्कवला सभटा लहंगा अहाँके भेट जायत नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँके स्वागत करै छी अजमेरा फैशनमे अजमेरा फैशन सूरतमे सभसँ बड़का कंपनी छै एतय एकेटा छतके नीचाँमे अहाँके सभ चीज भेट जाइ छै जेनाकि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज अस्तर सभ चीज एकेटा छतके नीचाँमे दोसर ठाम जायके जरूरत नहि छै तऽ आइ जे हम अहाँके सेक्शनमे लऽ कऽ आयल छी ने ओ छै लहंगाके सेक्शन आओर आगा लगन छै लगन मतलब विवाह दान मुंडन जनऊ सबटा चीज छै तऽ आगा साड़ी आओर लहंगा के ज्यादा डिमांड रहते तऽ हम आइ सबसे पहले चाहली जे मतलब अपना सबके अहाँ सबके हम लहंगा देखा दी एत मात्र छओ सए अस्सी रुपया से स्टार्ट छै छओ सए अस्सी लऽ कऽ चालीस हजार तक के लहंगा छै आब छओ सए अस्सी वाला कहबै जे ब्राइडल लहंगा भेटतै से नहि ओहिमे साइडर लहंगा अबै छै जे नेट वाला भेल या कोनो कप, कपड़ा वाला भेल से भेले तो हम अहाँ सबके कुछ लहंगा देखबै छी देख सकै छी अहाँ सब ई नेट पर छै एमे वर्क कयल गेल छै आ- बुझलियै ने सब चीज रहते वर्क कयल गेल छै पूरा में लहंगा में वर्क छै एमे पांच पीस रहते पांचटा कलर रहते देख सकै छियै ताहिके बाद पार्टिकुलर कोनो चीजके हम रेट नहि कहै छियै एकटा से खाली हम स्टार्टिंग प्राइस बतबै छियै आओर कोनो प्राइस हम नहि बतबै छियै आब अहाँ देख सकै छियै नेट पर छै पाँच पीस के पीस सेट रहतै पाँचटा कलर रहतै एहिके बाद हम कुछ देखायब अहाँके ब्राइडल लहंगा जे मतलब दुल्हन के लहंगा होइ छै आब ई देख सकै छियै ई वॉलवेट पर छै वॉलवेट पर छे एमे पांच हजार प्लस के में ना भैया पांच हजार प्लस में सिंगल पीस अहाँ के भेट जात लेकिन पांच हजार के नीचा में सिंगल पीस नहीं भेट जात जे मतलब सेट वाइज रहते वो कलर अहाँ के सब भेट जात रेड मेहरून तक बाद कोनो भी कलर लेबे सब कलर भेट जात लेकिन भेटत अहाँ के सेट में पांच हजार प्लस में जेबे तो अहाँ तो बेचक है तो अहाँ तो मतलब सिंगल सिंगल की करब लक अहाँ के तो बेचे के ना अब अहाँ दे हम कैमरामैन से चाहबे जे अहाँ के पूरा सेक्शन दिखा देता पूरा भरल छे लहंगा से और कस्टमर चल रहल छथिन अपन इम्हरे से यूपी बिहार झारखंड म- मध्य प्रदेश सौंसे से कस्टमर छथिन ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर अबै छथिन तऽ अहूँ सब देरी क्या करै छी एक बेर अजमेरा फैशन आउ आबऽ के केना छै तऽ आबऽ के छै रिंग रोड मतलब अहाँ एबै तऽ स्टेशन उतरब स्टेशन पर बड़का बोर्ड देखबै में नंबर भेटत अहाँ पिकअप एंड ड्रॉप के सुविधा सेहो छै जो अहाँ मतलब ओतऽ आबि गेलहुँ तऽ अहाँके मतलब ई फँसि गेलहुँ तऽ अहाँ फोन कऽ दियौ जे भाय हमरा एतऽ हम आबि गेल छी एतऽसँ हमरा रिसीव कऽ लेतै तऽ रिसीव कऽ लेत अहाँके सु- आबऽके सुराना वन जीरो वन रिंग रोड सूरत आप ग्राउंड फ्लोर पर आबि कऽ अहाँ अपन नाम एंट्री करा देबै तकर बाद अहाँके अपन सेल्समैन दे जायत जेना कहबै मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर बेगूसराय कतौके अहाँ कहै छियै तऽ अहाँके अपन लैंग्वेज अपन भाषा के आदमी भेट जायत तकर बाद अहाँके पूरा खरीदारी करायल जायत और कम से कम हाँ कम से कम पच्चीस से तीस हजार के माल अहाँके लेबऽ के ओहिसँ कम में नहीं भेटत अहाँके सिंगल पीस में तो डील नहीं होइ छै जे भी हेतै से बंच टू बंच में पीस डील हेतै और जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे तब तक अजमेरा के माल रहते तो फिर हम अहाँ सबके नया वीडियो लऽ कऽ नया कुछ लऽ कऽ आयब ताबे तक जँ नीक लागा वीडियो ने तो लाइक कऽ देबै शेयर कऽ देबै कमेंट केनाइ नहि बिसरबै और चैनल के सब्सक्राइब कऽ लेब जे नया नया वीडियो अहाँ सब लग तुरंत तुरंत पहुंचत जय मिथिला जय मैथिली